Mae'r arddangosfa Collaboration Nation yma yn Amgueddfa Goreuel Gwynedd. Mae'r prosiect Collaboration Nation yn gweithio mewn pedwar rhan. Mae artist yn cychwyn neu llun ar darn o bapur A3, a wedyn mae fo'n postio fo mlaen i'r artist nesaf ychwanegu ato fo. Mae hyn yn digwydd pedwar gwaith tan mae gynnon ni un darn cyfa wedyn wedi gorffan. Mae 'na 60 artistiad o bymtheg gwahanol wlad yn cymryd rhan yn y prosiect. Mae'r rhan mwyaf yn dod o Gymru a Lloegr, gyda rai sydd yn dod o lleoedd um, o gwmpas Ewrop fel yr Eidal, Ffrainc, Sbaen ac yr Iseldiroedd. Um, hefyd mae yna rai yn dod o lleoedd mwy bell fel USA, Taiwan a Australia.
Mae'r darn yma'n fan hyn wedi trafeilio i bedwar ban y byd Di cychwyn yn fan hyn yn Gymru fach, yy wedyn mae wedi trafeilio i Sbaen ac yna ymlaen i Taiwan a wedyn mae wedi dod nôl at Bristol i'r boi yma orffan yn y top. So hwn ydi y darn gwreiddiol sydd wedi trafeilio trwy'r post mewn tiwb. Mae yna opsiwn wedyn ar gyfer pumed stage, so mae'r artist sydd wedi cychwyn y darn yn cael yr opsiwn i ychwanegu lliw iddo fo a mae hyn yn gallu digwydd mewn lot o ffyrdd gwahanol. Mi geith nhw ychwanegu lliw yn ddigidol, neu mae un artist gyda ni hefyd wedi wneud o mewn dyrlliw a ail sganio fo'n ôl i fewn, so mae yna lot o opsiynau beth ni'n gallu wneud efo hynny. Hanes y darn yma, sef un o ffefrynnau ni yn Collab Nation, ydy um, mae yna rhyw sîn wedi datblygu yma yma. Mae artist cynta wedi wneud rhyw foi a mae fo'n gwylio chydig bach o ideas. A wedyn mae artist nesaf wedi ychwanegu shelf efo lot a lot o gynhwysion yno fo. So Mae yna lot o bethau'n digwydd dan ni ddim yn ddisgwyl sy'n dod i fyny yn y prosiect, a'r amlwg yn fan hyn maen nhw rili wedi tynnu at ei gilydd a wneud darn sydd yn deud stori. Mae'r darn yma wedi hefyd cael ei liwio, sydd dwi'n teimlo bod 'di newid yr atmosffer gyfan gwbl. Mae'r boi yn fan hyn wedi gael ei highlightio ŵan, so mae'r pot yn fama yn rili edrych fatha bod o'n cestia gola ar yr holl gwydra a mae'r boi ma di dynnu'r cysgod. So er bod ella ddim yn gweld gyn gymaint o detail yn efo lly, mae rhyw atmosphere o'r stori rili really dod yn fyw yn fama bron fatha graphic novel.
Mae pedwar o ni heddiw yn mynd i creu gwaith efo'i gilydd. So 'dan ni isio trio creu a dangos y broses o sut ma' collab yn digwydd 'c'os ma' fe'n very well and good pan 'dan ni'n siarad amdano fo ond ma' fe'n rili helpu pobl ddeall be' 'dan ni'n neud pan 'dan ni'n neud hyn yn fyw. 'Dan ni'n mynd am sort of tropical jungle theme, wbath o'n ni jyst 'di drafod online efo'n gilydd a ballu. I'm a massive uh history nerd so I'm gonna be doing like an Aztec style warrior person so that's what I'm hoping to go for today. Project lle ma' pobl yn dod at ei gilydd a gwneud llun ar y cyd. Dwi 'di gwneud chydig o hyn yym jyst efo ffrindia o'r blaen ond dim dim mor ddifrifol â hyn. Nesa i Collab Nation, 'da ni'n gobeithio neud project arall, so y pumed project fydd hyn. 'Da ni'n gobeithio ella ehangu'r project, cael mwy o arddangosfeydd, ella mwy o workshops, cael pobl allanol i joinio fewn, cael y gymuned ella i joinio fewn, a rili establish o links rhwng artistiaid a cymuned a gwledydd a ballu a neud o mwy you know, international a rhyw hub o gelf mewn ffordd.